بەرنامەکەم دیاری گەشتەکەم پێشکەش بە ئێوە ئەکەم دوای ئاکرەی ڕەسەن دوای ئەوەی پیاوێکی ساڵح جل و بەرگ و پۆشاکی شەڕ و شیر و تیروکەوان هەڵەگرێ و ئەڕوا بۆ هاریکاری سەڵاحەدینی ئەیوبی هەر ئەو پیاوە و ئەو زاتە پاکە عالمە خواناسەیە دواتر ئەچێ بۆ ئەوەی کە نەسرەتی موسڵمانان بەدەست بێنرێ و ناپلیۆن پۆناپۆرت و شەڕ و شۆڕیان لە دەست موسڵمانان بێت و سەرکەوتن بەدەزێنن ئێستا هاتم پێتان بڵێم ئەم گەشتە زۆر شوێنی تایە ئەم گەشتە دەوروبەری ئوردن کە خۆشەویستەکانم لە ئەغوار و لە یەرموک و لە چەنەها شوێنی کەو لە لای تەبەریایە سی و حەوهزار سەحابەی پێغەمەری ئەکرەم و صلی اللە علیە وسلم، ئا لێرایە بەخاک سپێردراون و وەفاتیان کردووە و شەهید بوون لەم دەڤەرە. ئازیزەکانم، خۆشەویستەکانم، گەر بمەوێ باسی شەڕی صەلیبیەکان و خاچپەرستانتان بۆ بکەم کە زۆرێکمان بەداخەوە نایزانین کاتێک دیراسە کراوە زۆرینەی زۆری خەڵکی ئەمریکا بە بچوک و بە گەورەوە ئەم شەڕەی کە ناویان نا شەڕی موقەدەس ئاگایارن و لێیان خوێندۆتە و شارەزاییەکی باشیان هەیە بەڵام بەداخەوە ئێمە سەڵاحەدینی باوە گەورەی خۆشمان ناسا ناناسین ئەونەی ڕۆژهڵ ڕۆژئاواییەکان ئاشنان بە سەڵاحەدینی ئەیوبی ئەونەی کە گەلانی دی وەکو عرب ئاشنان بە سەڵاحەدینی ئەیوبی ئێمە هیچ ئاگایەکمان لە باوە گەورەی خۆمان نییە کە خۆشەویستەکانم، عەزیزەکانم، باوە گەورەی ئێمە لە خۆوە دروست نەبووە، سەڵاحەدینی ئەیوبی لە خۆیەوە دروست نەبووە، ئەم باس و خواسی شەڕی سەڵاح شەڕی سەلیبییەکان جزئێکی گەورەی کە یەکێکە لە مەقتەعێک لە مەقتەعەکانی شەڕی سەلیبییەکان، لەسەر دەستی باوە گەورە و باوک و شۆڕشگێڕی خۆمان سەڵاحەدینی ئەیوبیە ئەوەتا ئەبینن کە ئەو قودسە بە دەستی ئەو ڕزگارەکرێت بەڕێزەکانم خۆشەویستەکانم ئەمەوێ پێتان بڵێم ئێستا من لە لای قەڵایەکەم کە پێوترێ قەڵای کەڕک ئەم قەڵای کەڕەکە خۆشەویستەکانم یەکێکە لە قەڵا گەورە و مەنیعەکانی سەلیبیەکان یەکێکە لەو قەڵانەی کە گەورە قائیدی سەلیبیەکان ئەرناط لێرە بووە خۆشەویستەکانم ئەوەی ئەیبینن قودسی مبارەکە ئەو لە بەحری مەیت و دەریای مردووە خۆشەویستەکانم ئالێرەوە جێگە و ڕێگەی هاتوچۆی حەجاجی مسلمانان و حەجکردنی مسلمانان بووە ئالێرایان پێش ئەوەی ئەم چیرۆکەتان بۆ باس بکەم پێتان ئەڵێم سەڵاحەدینی ئەیوبی لە خۆوە دروست نەبووە، عیمادەدینی خواناس، عیمادەدینی دیندار، عیمادەدینی شەهیدی ڕێگەی خوا، دواتر نوری دین، کە ئیبن الئەثیر ئەفەرمێ نورەدین ئەفەرمێ تاریخی مەمالیکی پێش ئیسلام و دوای ئیسلام و خولەفای ڕاشیدین و هەمووم خوێندۆتۆ دوای خولەفای ڕاشیدین و عومەری کوڕی عەبدولعەزیز نوری دین یەکەم خەلیفە و یەکەم قائید و پاشای موسڵمانانە کە توانیبێتی بە ئیخلاس و خزمەتی ئەو دین و داوەیە بکە ئازیزەکانم سەلاحدین ئەیوبی لە خۆ دروست نەبووە پاشان شارستانیەتی جوانی سەردەمی سەلاحدین ئیمادە دینە ئەجا قسێکتان بۆ بکەم خەلیفەکانی کە عضد بالدولە و ناصر بالدولە و نازانم چی ئەمان ئەوانەیان لێکردەوانێ بوو بە ئەسەد الدین بوو بە نەجمی دین بوو بە ناصر بوو بە صلاحی دین بوو بە نوری دین بوو بە عیمادی دین هاتن بە ئیم بە دینەوە یەک لە هەرە گرنگترین ئەهدافەکانی عیمادە دین تحریر بیت المقدس و مەسجد الاقصای کرد بە هەدەف بۆیە کاری کرد لەسەر ئەمە زانایانی کۆکردو دواتریش خۆشەویستەکانم نورەدین مەحمود کە پێوترێ نورەدینی شەهید شەهید نەبوو بەڵام ئاواتی شەهیدی بوو ئاواتی ئەو بوو بە شەهیدی بمرێ بە شەهیدیش نەمرت نەمرد کە چێر پێوتێ شەهید سەڵا حەدینی ئەیوبی خۆشەویستەکانم لە دوینەوە بۆ تکریت بە مناڵی و بەنەبوونی و بە ناڕەحەتی و لە ڕێگا لە دایک بوون و دواتر ببێ بە ڕێیز و زەرا لە میسر و دواتر سەڵا حەدینی ئەیوبی خۆشەویستەکانم جوانترین شت کە بۆ کوردان کراوە ئەم سەلاحەدینی ئەیوبیە لەوە ئەچێ زۆرێک لە ئێمە لۆمەی ئەەکەین خۆشەویستەکانم سێ جار لە سەردەمی سەلاحەدینی ئەیوبیە ئیسینفاری ئامی سێهەمی سەلیبیت دەسی پێ کردووە بە سێ مەرحەلە مەرحەلەی یەکەم ملیۆنێک کەس هات مەرحەلەی دووەم خۆشەویستەکانم هەر لە وەجبەی یەکەما دوو سەد و پەنجا هەزار کەس هات مەرحەلەی سێیەم لە زەمەنی سەڵاحەدینی ئەیوبیە عەزیز و خۆشەویستەکانم بەس فریدرکی فەڕەنسی خۆشەویستەکانم کە نەمسا و ئەڵمانیا ئەو سەرکردایەتیە کرد دوو سەد هەزار جوندی بە هەموو چەک و ئەسڵەحەوە ڕوو لەم وڵاتە ئەکا و دێت ئەیەوێ سەڵاحەدینی ئەیوبی لەناو ببرێ دواتریش فەڕەنسا بەجیا دواتریش ئنگلتەرا و بە سەرکردایەتی قەلبول ئەسەد و ڕیچارد ئەمانە هەمووی هێرشی گەورە بوون بۆ سەر وڵاتی ئیسلامی سەلاحدینی ئەیوبی و عیمادەدینی زەنکی و نورەدین خۆشەویستەکانم شێرکۆی مامی سەلاحی ئەدین لە لە میسر کە کاتێک دەوڵەتی

هەموو عالمە گەورەکان لە عالەمی جیهانی ئیسلامیە هەمویان اختیال کرد و کوشت و لەناو برد دواتریش باتنیەکان وا دروست بوون لەمانەوە ئەو گروپەی کە پیسترین مەرحەلەی کوشتن و بڕین و لە ناوبردنی زانایانی سنە و عالم و علەمای دینی لە سەردەسیانە ڕوویدا و گەورە عالمەکانیان و گەورە قاعدەکانی مسلمانیان هەمووی شەشی شەید کرد و عیمادەدینیان بەدەستی ئەوان شەید کرا ئەوانە سەفەحاتی مێژووین من مختەتەفا تانە دەمێن ناتوانم لە بیست دقەیە هەرچی هەمە و بمەوێ و پێتان بڵێم ئەوە زۆرێنێ دو ساڵ زیاتر حکمی سەلیبیت دەوری بۆ و کاریگەری بۆ و لایە زالیش ئەو حربەی پێ ئەڵێن حربی مقدەس هەتا ئێستا ئەڕوا و هەر هەیە ئەو حربەی کەوتیان بڕۆن بۆ هەنگوین و شیرەکەی دەوڵەتی ئیسلامی بەرن هەنگوین و شیری زۆری لێە هەتا ئێستا هەر هەنگوین و شیرمانە بن ئێستش خۆشەویستەکانم هەنگوینەکەی بن ئەرزمانە بن و نەوتەکەمانە بن و هەرچی توراس و جوانی و هەرچی سەروەتی بن ئەرز و سەر ئەرزمانە ئەیبەن و غەزومانەکەن و ئەفکار و هەرچیان بوێ ئەیکەن. برا بە ڕێزەکانم و خۆشەویستەکانم لە خزمەت سەڵاحەدینی باوە گەورەمانام. ئازیزەکانم با شتێک هەیە عەرزی ئێوەی خۆشەویستی بکەم، سەڵاحەدینی ئەیوبی وەکو نورەدین، وەکو عیمادەدین، وەکو ئەسەدەدین و شێرکۆی مامی یەک بڕیاریان ناوە، ڕزگارکردنی قودس و ئازادکردنی موسوڵمانانە، هەدەفی خۆی دیاری کردووە، ئەزانێ چی ئەکا و چی ئەوێ لە ژیانا. بەڕێزەکانم لە بیست و حەوت ساڵیا سەڵاحەدینی ئەیوبی هەموو کارێک ئەگرێتە دەس و کاتێک کە دەوڵەتی عوبێدی عەدود بیللا و ئەم بابەتانە دێن پەنا ئەهێنن بە سەڵاحەدینی ئەیوبی و نورەدین زەنکی کە ئەو دوژمنی موسڵمانان بوو دەوڵەتی عوبێدی دوژمنی عالم و سوننە و زانایانی گەورە بوو بەڵام ئەم چوو بۆ هاریکاری ئەوەی لێک نەداوە ئەوە بوو خۆشەویستەکانم دوای ئەوەی نورەدین شێرکۆی مامی سەڵاحەدین ئەبێتە ڕەئیس وزەرا زۆر نابە دوای دوو مانگ وەفا دەکا و دواتریش خۆشەویستەکانم سەڵاحەدینی ئەیوبی کاتی ئەوەیە کە ئەم شێرە کووردە بێتە مەدان ئەم شێرە کووردە خۆشەویستەکانم هێرشێکی وای بۆ دێ بەڕێزەکانم دوانزە هەزار جەنگاوەری پێ ئەبێ جا بە ئەمەتان بۆ باس کەم ئەم قەڵایە کە ئەرناتی لێە ئەم قەڵایە ئالێرەوە هەرچی حەجاج و هەرچی مسلمانێک بڕە ڕێگریەک دروستەکە دوای ئەتان بمە ناو قەڵاکەوە بزانن چ سجنێکی لێ دروست کراوە بۆ مسلمانان و بۆ سندنی پارە لێیان ئەنجارە لە ناو ئەم قەڵایە خۆشەویستەکانم ئەوە ئەبێت

بەڵام ئەو غەدرە گەورە ئەکرێ و زۆرێک لە موسڵمانەکان شەهید ئەکرێ بۆیە کە سەڵاح الدینی ئەیوبی سوێن ئەخوا نەزر ئەکا و سوێنیش ئەخوا ئەفەرمێ شەرت بێ و سوێن بێ بە تۆ نەزر بێ لە سەرم خوایە ئەبێ ئەڕناط بە دەستی خۆم بکوژم من نوێنەری پێغەمبەر بم صلی اللە علیە وسلم بۆ لە ناو بردنی ئەڕناط عەزیزەکانم سەڵاح الدینی ئەیوبی ئەم قەڵا گەورەی کە بەدەستی ئەرناتۆ ئەبێ ئەمە بەربەستێکی گەورەیە لە شەڕی حطین و لە قودس. صلاح الدین ایوبی لە ساڵی هەزار و سەد و هەشتا و حەوت دوای ئەوەی لە ساڵی هەزار و سەد و نەوە و نۆ ئەم هۆردووە گەورەی صلیبیەکان بە ملیۆنێک مرۆڤ و جەنگاوەر و چەک و ئەسڵەحەوە هاتن لەسەر دەسی صلاح الدینی ایوبیا لە لای طەبەریەیا حەربی حطین ڕوو ئەدا جەنگی حطین ڕوو ئەدا خۆشەویستەکانم سەلاحەدینی ئەیبی بە تەکتیکێکی ئەسکەری جوان لای بەح لای ڕووبار و لای دەریاچەی طبریە یا جەیش جێگیرە کرێ. ان شاء اللە پێ ئەچێ لە یەک لە حەلەقەکانا لە ناو بەرنامەنا بەرنامەمانا هەیە ئەو دیمەنەتان پیشان بدەین ئازیزەکانم ئا لەوێ ئەڕنا تەگیرێ با قسێکتان پێ بڵم ئەو شەڕی کە ئەکرێ شتێک هەیە پێتان بڵم سەڵاحەدینی ئەیوبی پێش ئەوەی دۆعا بکا و بپاڕێتەوە و بڵێ بسم اللە وتوێتی خوایە گیان تەوەکەلت علیک یا رب العالمین و ئیهتیمامی داوە بە عیلم و زانست بۆیە کە هەر لە سەردەمی نورەدینەوە خەسەخانە دانرا مەکتەب دانرا دوای ئەوە گرنگیەک درا بە قەڵاکان وەک مهمترین شت لە سەردەمی سەلاحدینی ئەیوبیا کرا ئەوە بوو سەڵاحەدینی ئەیوبی شمشێرێکی دروست کرد پێی ئەوترێ شمشێری دیمەشقی بەس من ناوم ناوە شمشێری دەبانی کوردی شمشێری دەبانی کوردی وە خنجێری دەبانی کوردی وایە ئێستا کە دیراسیە کراوە لەسەر ئەم شمشێری سەڵاحەدینی ئەیوبیا چ گۆڕانکارێکی کیمیایی تیا کردووە ئەوە بەجێڵم بۆ کیمیاناس و زانستە ئەهلی زانستەکان بەڵام من سەری ئەمەوێ قسە بکەم پێتان بڵم سەڵاحەدینی ئەیوبی شمشێرێکی کورد دروزەکە کە ئەم شمشێرە کورتەی سەڵاحەدینی ئەیوبی چەند قاتی شمشێرەکانی ئەوانە و خنجێری دەبانە و چەند پارچە لە پۆڵا و هەمووی تێکەڵە کرێت تا شمشێری دیمەشقی و دەبانی لێ دروسە بێ یەک دوو احتیمان بە قەڵاکانەدا سێ زەکات و سەدەقات احتیمامێکی تایبەتی پێوترێ نورە دینی زەنکی یەکێکە بێ لە عالمە گەورەکان و خواناس ئامانە لەسەر ئەم ڕێچکەیە ڕۆشتن هەتا عیمادی دین نەبوو هەتا نوری دین نەبوو سەلاحی دینیش نەبوو ئەجا ئەسەدی دین ئەم سەلاحی دینیان بۆ دروست کردین خۆشەویستەکانم ئەرناتە گیرێن بە دوهزار کەسەوە 16هزار کەس ئالەویایە سیهزار کەس ئەسیرەکرێ سیهزار کەس لە ناوەچێ سێ هەزار کەس ڕیمۆند ڕائەکا و خۆی قوتارەکە دوای ئەوە لە چەند مایەک لە ناو قوتسا بە خەفەت و ئەمرێ خێزانەکەی دواتر سەڵاحدینی ئەیوبی ئازادیەکە بەڕێزەکانم ئەرناتە گرێ ئەم حیوارە زۆر دوور و درێژ و خۆشە ئەڵێ ها ئەرنات ئەرنات ئەوە من ڕسوولی ڕسول وڵام

لە ناوە با یەک لە قائیدەکان کە زۆر زۆر ئیزونیان ئاگای ئیزیونیان کە یەکێکی کێ لە قائیدە گەورەکان ئالوێ ئەژنوێشکێ سەڵاحەدینە فەرمێت تۆ ناکوژم تۆ قانونی مەلیک نییە مەلیکەکان کوژێت تۆ ئەسیری

ئەفەرمێت ئازاد بن بڕۆن هەر یەکی دە لیرەیان لێ وەرەگرێ یەک لە یەک لە یەک لە یەک لە قەشەکان ئەمەنگە ئاڵتون هەرەگرێ ئەوە ئاڵتون بارەکە لە خۆی ئەفەرمونون قوربانەوە هەموو دنیاە پارەی بەربالەی بسێن ئەڵێن نا ئەنا على العهد ئەنا على العهد من غەدر ناکەم با بڕە با بڕە

نەگۆڕا و نە مەزهەبی خۆی گۆڕی کە زۆر هەوڵدرا بگۆڕێ. پاشان سەڵاحەدینی ئەیوبی لێرە عەشیرەتی سەڵت، عەشیرەتی ئاغا، زازا، هەموو ئەم عەشیرەتە کوردانە لێرەن. ئێستەش زۆرێک لەم کوردانەی ئێرە ژن نادەن ئیلا بە کوردی خۆیان نەبێ. لە سەڵت پڕێتی لە حارەتولئەکراد، لە خەلیل، ئەم سەرکردە گەورانە کە دروست دەبێ لە کوردەکان دروست دەبێ. ئەنجارە عەشیرەتی شێخ بزێنی، عەشیرەتی زراری، عەشیرەتی باجەلانی هەموو یەێ بۆ لای مووسڵ جێگیریانەکە عشیرەتەکان یەێ لە لای حەلب و لە لای ئۆرفاوە ئەم عشیرەتانە بەم سنوورە حدودیە کە لە تورک ئەیان پارێزێ بۆ یەکە سنووری کورد زیادە بێ و سنووری کوردە پارێزێ بەڵام خۆشەویستەکانم ئێمە جاری وایە ئەم شتانە کە باسەکەین وڵا بۆ هیچی بۆ کرد نەکرد بۆ کوردی بۆ نەکرد ئازیزەکانم ساڵی 1950 دەوڵەتی ئەیوبی کۆتایی پێاتوە شتێک نەبوو ناوی من کوردم تۆ تورکی ئەو عەرەبە بەڵام هیچ سەرچاوەیەک نییە هیچ شوێنێک نییە نەڵێ القائد الکردی ئەم سەرکردە گەورە کوردەی ئێمە هەموو شتێکی پێشکەش کردووە بە ژیان هەتا ساڵی 1970 ەکان شتێکی وا ناو نەبوو باسی قومیەت و گەل و شتێکی نوێ نوێ نوێ نوێ نوێ بۆیە لەبەرەوە سەڵاحدینی یوبی ئەمن لە خزمەتیان ئەوەتان پێ ئەڵێم سەڵاحدینی ئەیوبی وەنورە دینی زەنکی زۆر شتی جوانیان کردووە بڕۆن ببینن دێت ئیهتیماماتی چەنە بێ بە کۆتری نامەبەر مڕاسەلاتی چەند مویمە بێ شمشێر و شیر و تیر و کەوانی چۆنە بێ قەلغان و هەموو تەکنەلۆژیای سەردەم چەند احتیمان پێدا قەڵاکان و دروستکردنی شوێنی تایبەت بۆ ئافرەتەکان چ گرنگیەکی پێدا بۆیە ساڵی 1970 لە ڕۆژی جمعی مبارەکە ئەو قۆدسا ڕزگارە بێ بەدەستی سەڵاحەدینی ئەیوبی نەبی یوشعی کوڕی نون جارێک ڕزگاریەکە عمەری کوڕی خەتاب جارێکی کە ئازادیەکە سەڵاحەدینی ئەیوبیش ڕزگاری ئەکا خی گەورە جارێکی کە ئەو قوتسەمان بۆ ڕزگار بکە ئەمن لە خزمەتی ئێوەیە هەر ئەوەنگە ئەڵێم هزار ڕەحمەتت لێبێ سەڵا حەدینی ئەیوبی چۆن ئیهتیمامت دا بە قەڵای گەورە گەورە چۆن نەچووی ئەو کەسەی بیەوێ خۆشەویستەکانم وڵات پێش بخا ئەبێ گرنگی بدا بە بونیەی تحتی ئەمن جاری وایە چی بکەم لە جادە و قیرێک لە بینایەکی بەرز کەوە کەسێک وایە هەموو گیانی سەرەتان و نەخۆشی بێ بێسمێڵەکەی سبووخکە بڵێ من پێشکەوتوم نەخێر سەڵا حەدینی ئەیوبی گرنگێکی زۆریدا بە مەداریس حتا ئەو سەردەمانەی ئاخێریش خۆشەویستەکانم خەستەخانەکانی نورەدینی زەنکی و ئیهتیماماتی سەڵاحەدینی ئەیوبی لە دیمەشق هەر مابوو بۆیە کاتم تەواو بوو هەزار ڕەحمد لە تۆ سەڵاحەدینی ئەیوبی ئەم منتەقە و شوێنە شوێنی گرنگن هەمووی ئەەکەمە دیاری ئێوە وابزانم هەر ئەوە ماوە بڵێم